ase amarieta na Eric ombogo manoti, mbuya mono nkwe. Omwana one nabake agosira ase rituko ria jumatano, chinsa chiarenge chia saa moja na nusu, iga antigete nyomba. Akaminyoka gochia isiko egeita, ekero asoka ake iga, naende okoirana bono bagasoa naende ng'ina agasoka bagasoka na omwana. Naende ake iga omwana bono nari aminyokete kiabeire saa moja, agacha kobeka egoti. Buna abegete egoti agantiga oyo anti yaye ekamotebia ng'a ng'okerie ebirogo, omwana agaokia ebirogo. Buna ogokia ebirogo agasoka gochia gate abwo. Ng'ina naria akong'akera esimi ng'a kaa omwana, etaaya yandetere gocha epaara ase eng'encho egesunte kiabwatire. Ngochi korangeria omwana, omwana taiyo. Nkaimoka inche bweka omonyene nkaira etaaya. Eki naika etaaya, nkairana. Inche nimanyete ng'a omwana aye agochia esara abana bande buna ekawaida yaye ere, chinsa chigoika iga asoe ebibache na ng'ina. Lakini ekero achia koba ng'ina ogochi gocha, akonyora ng'a bado omwana tarakora ki? Taracha. Nari ng'ina aimogete agasoa korwa aroro ase abana bande bare gochiesa, ogocha ogonta enyomba ng'a yaya, omwana nachakire ase bare gochiesa na abande, mwana takoreti ki? Taiyo. Komotebia yaya omwana noyo are. Nari toimogetie togasoa korigia, buna tosoete korigia nabo twaonchokananete, kira ase emete ime echaye iga abwo ntwaonchokananete, ntochieti korora mwana, ntwagete eripotiiiii ase omogambi, nkaira eripotii bosigari. Naende bono buna igoro naende yaigete naende togachaka korigia omborero. Nkasoa bono goonchokana na chisukuru kobeka chiripoti, naonchokana na nkare korwa esukuru ya omoerio, nari nkoumera abanto baba bagontebia ng'a aye okonya goonchokana na korigia na omwana ka kabekire echae ime. Nari nachiete gochia oo, nkanyora amaene, omwana noe aitire. abekire echae ime, atooreirie egetugi. Tari ase buna efamiri, na kobua mono, negento kia ogokumia ase eng'encho ntitwanya gokerora, buna omonto oitete o- omwana, inche igo nkomosabera ng'a tiga nyasaye amokune, naende aonchorerie, gaki gento eke nkebara kabere.
Ngorosinde samusi, nere okonya gontenyera ki ngorosie samusi paaro abwo, agantebia buna ngotenya iga samusi bakandika tai samusi ne lasima ero ngokora ore ki, ngoria ore. Agakora, akarusia samusi akaria.

Nkamoboria, nkamoboria ng'ai ogochia ande inche mbuya mbuya gochia korwa, inche nkabogoria nkanora chianga chiaye ng'ai isiko nkarosia endagera ngakangera, ekero nagenda komorangeria iga agwo ase ataiyo nkayira na mwarabu omo, nkamoboria igo mwana noyo ara? Akanka aa, nkamotebia ng'a bono esimi komorigia iga akabora igo boka boka. omwana ogocha gotoka ng'a iga are, aitire abekire echae ime, Ase aasa iga. aasa aiteire nsa iga naki raundi eke nsa nabo omwana aiteire, abekire echae ime, atumbire na egetugi korwa igoro iga ase omotwe akire egetugi. Bono egento eke toichanete sana, totoichanete, ekero tware gosaba eserekari etokonye, ase eng'encho eke na egento ekebe, totana korora gaki ekenyoro giaito, Yaani giatoa egento ki'ogokumia. Goita omwana omoke ekabira eye, na komosiria omwana o miaka saba. In fact, eke negento ekebe mono getatakeiri koba ase mwanyabanto bamenyete. Abanto aba eserekari etuke erige kabisa, emanywe ng'a ng'o oyo okorete amang'ana aya. Inde omwana oyo akorerwe ehaki yaye. Mbuya mono abaminto ase ogwancha gocha na koira information ekiagera Nyasae abasire. Ng'a mbuya mono abarari baito b'egesa na Citizen ase engencho y'ogoika iga ase enka yaito ase omwana aborete. Nabo tore nogokumia ase engencho ntwana korora amang'ana aya iga seito. Nabo tore noboamate obuya. Ntwana koiguri ogia ase efamiri eye iga. Bono egento eke giachete ng'a na omosito kwochete buna enkoba. Ekero twanyorete amang'ana aya, mogambi oito omochifu oito Charles Oigoro bwe lokesheni ya Getare, na omochifu omo assistant chief nere o Kiabira sub lokesheni, in fact mbategetie echukumu ya ogoika iga mapema, buna eripoti yaborete omwana oyo aborete korwa botuko, nabo bachete aiga bagasiana efamiri, Na ekero omwana oyo atogete chiripoti chiachiete ng'a omwana oborire, nabo buna abande ba respondete bagaika iga mapema, bagaaka chisimi korwa manga mbachete omosi buna omosi yesi nachete, na shahidi njachete, igo tware gosaba eserekari, ring'ana eri ne ring'ana ria ogokumia twarorire ase ita aa, in fact eserekari iga esoananie na abagambi baito, na ebitengo binde bionsi bia eserekari bia obotuki, egere tonyore obomaene bwa omwana oyo. Omwana oyoiga nigo are oyomo mwabo bweka, bono nabo ere omogano omokong'u korwa iga ase omwana oyo atogete iga, iga ere ang'e 150 metres korwa mwabo mpaka iga iga. Eke negento ekebe giakorekanete ase ase ase enka eye, totana korora rende. On oyo oyo okorete egento ekabunga buna eye, Nyasaye akore ogwancha kwaye atoke a- a- a- aimokerigwe egetambo keru neserikari, ge- ge- geakawaete gekogera. Eke negetendo gete akorete ekebe sana ase engencho ore nomwana omoke orenge, otaragosera onde, o twakegikeiri mono. Amakwo erinde rionsi narenge aroro, otatiga ayande bono ekero agocha iga, iga agotogosa. Igo ogemineti ng'a abana mbatare botuko, naende mbatare inse chia mogorogo, abana mbatomwe, iga ekenyoro eke giaito Nabo nare goteba ng'a tiga totware omorembe, tiga tosikane, naende igo kwaroria omwana bwa omonto moire buna na omwana ogo, na ore toka omwana ogosire, moire buna na omwana ogo, lakini ekero omonto bono otimanya gose na omonto gose na abanto, lakini okore ng'a na abanto. kwabwate omorwori buna ogocha ase efamiri eye, tikeri tikeri gento kiya ase ogotoba okintwe ase amaiso aito buna buna mwanyabanto, naende nonya na ase Nyasaye, iga ere bobe buna naikire goteba. Omogomba o Abebe nigo abwate eamate eye iga. Gani chiamate chietanaine magaya omwana omomura bw'emiaka etano na ebere, na ere nigo aborete amorogoba? Agochia komorigia akabora pi, goika mambia nao amonyorete echae ime aitire buna eng'iti y'orosanda. Amagambi Amachoni abasikari nigo baigete ororo na bagenderete konyonka eng'ana eye goika bono chibutire atoka. Korende bonsi abarisi b'ekanisa na abanto baetanaine na abaibori nigo basabire Serekari ebe riboa erimo egende magwa igoro na korigia omonto oyo okorete ekibe eke iga, erinde are koirwa egetambo kere okoregana ne richiko. Bono nigo bagendererete gosaba Nyasae ase goikera ring'ana erio, erioyio iga naende abaibori batebire ng'a onye konyarekane Nyasae amoonchore omonto oyio, erio anyare koba omonto omuya. Bono nigo bagendererete gwetugutana barigereretie amaiso abo onsi gochia ase abarai, erio banyare goikera ring'ana eri iga tiribasa koba bosa.